Felly, dewch i mewn, drwy osod, diolch i am ddod heno, thanks for coming today. Cynullion Anwyl Dyn Gymru, Anwyl Deulu. Diolch o waelod calon i Sean Jobbins a'i bwyllgor sydd wedi trefnu hyn oll Gyda dipyn mwy o waith nag mae'n hawdd ei sylweddoli os nad ydych chi ddim yn gweld tu ôl i'r llenni i weld y cyfan sy'n cael ei wneud. Nid ar chwarae bach yw trefnu achlysur fel hyn. Dwi'n deall bod yr un fath o beth yn mynd i ddigwydd ym Mangor yfory. Wel, mae Bangor wedi dilyn Aberystwyth erioed, ac yym y cyfan allai ddeud yw bod yn hen bryd i bob dinas na a tre nad yw e eisoes yn anrhydeddu Dewi yn y ffordd yma ac anrhydeddu Cymru yn wneud hynny. Um, mae'n fraint arbennig i sefyll yn lle safodd Mairead, yr anwyl Mairead, A lle bu llynedd Gwilym a a Megan? Wnaeth gymaint o waith yn y dre yma dros y Gymraeg ers blynyddoedd. A dw i'n teimlo fy mod i wedi cael yn hanrhydeddu fel hyn oherwydd fy nghysylltiad ag Ysgol Penweddig, ac yn wir, dyma'r anrhydedd fwya dwi wedi cael ers y diwrnod hynna yn Medi 1973 pan Gynhalion ni'r gwasanaeth cyntaf yn Neuadd yr Ysgol, a rai ohonoch chi, dwi'n gwybod, yn cofio yr achlysur yna. Pan ddaeth Enid a fi i fyw i Aberystwyth gyntaf yn 1963, newydd briodi, a minnau wedi bod yn dysgu yn Ysgol Maes Garnon, o'n i'n edrych rownd a gweld mai'r ffordd naturiol o addysg gael ei ad-drefnu yn Aberystwyth oedd i gael ysgol ddwyieithog. Ac yn wir, heb i mi godi bys i wneud i hynny ddigwydd, diolch i Bwyllgor Addysg yr Hen Sir Aberteifi, diolch i Mister WJ Phillips, y Cyfarwyddwr Addysg, a diolch yn arbennig i lu o rieni wnaeth deisebu i gael ysgol Gymraeg, mi agorwyd Penweddig yn 73. Mae iechyd a ffyniant Ysgol Penweddig yn allweddol i Aberystwyth i Geredigion ac i Gymru. Bathodyn yr ysgol yw pont. Oedd rai bobl yn meddwl pan nes i lunio'r y, y, y, y bathodyn yn wreiddiol, mae pont, pont ar fanach oedd hi. Nage, y bont rhwng de a gogledd. Oherwydd mae'r Cymry Cymraeg yn y rhan yma o'r wlad yn gul iawn. Ond i chi fynd ychydig filltiroedd a da ni'n gadael y fro Cymraeg. Ac heb i'r Gymraeg ffynnu yn y fro yma, mi fydd y Gymraeg a'r Cymry Cymraeg yn mynd i fyw ar ddwy ynys, a yn cael e'n fwy anodd i ddod ynghyd, i gwrdd mewn ynys lle lle mae'n naturiol i'r Cymry gwrdd. Da ni yma i anrhydeddu Dewi Sant. Rwyf wrthi, fel mae'n digwydd, mae'n flin gen i nad oedd e ddim yn barod ar achlysur, wy wrthi yn sgwennu llyfr yn Gymraeg am Dewi Sant. A nid rhyw ffigur o'r gorffennol Celtaidd pell yn ôl yw Dewi. Mae o'n ddyn ac yn ffigur sydd wedi newid trwy'r oesoedd i fod yn gyfoes i'r oes oedd ohoni ar y pryd. A mae Dewi yr un mor bwysig i ni heddiw, gredinwyr neu beidio, fel Cymry ac y bu erioed. Mae o'n symbol ac yn noddwr i'r genedl Gymreig ddoe, heddiw ac yfory. Yr ail beth i ddeud am am Ddewi yw bod hi'n sgandal i mi nad yw Dydd Gwyl Ddewi yn ddiwrnod o wyliau cyhoeddus dros Gymru. Bu bobl yn gofyn am hyn ers can mlynedd a mwy. Yn wir, ewch chi yn ôl dau gan mlynedd ac yr oedd Gŵyl Ddewi yn cael ei gydnabod fel gŵyl gyhoeddus gan bapurau wlad. Bellach, mae gyda ni yn Llywodraeth ein hunain, medden nhw. Does dim yw dim yw dim i rwystro'r Senedd yng Nghaerdydd rhag cyhoeddi Mawrth y Cyntaf neu'r diwrnod agosa cyfleus yn ŵyl gyhoeddus i bawb ohonon ni. Pa bryd, Carwyn Jones? Pa bryd? Gen i hefyd neges i bobl Aberystwyth. Mae'r dre hon yn un o'r canolfannau pwysicaf i'n diwylliant ni yng Nghymru, a mae'n dre braf i fyw ynddi. Ond mae'n brysur llenwi â siopau mawr o bell nad sydd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn Cymru fel Cymru, na ganon ni fel pobl Cymru a siaradwyr Cymraeg. Mae'n wir eu bod nhw yn codi arwyddion ddwyieithog a hynny am eu bod nhw'n ofni Cymdeithas yr Iaith, ond gwerthu nwydde o bell y maen nhw, a'r elw yn mynd yn ôl i Loegr neu gwledydd pellach. Os am gymdeithas iach, Gymreig a Chymraeg yn ein bro yn hunain, cefnogwch ein siope yn hunain. Siope nifer ohonyn nhw, wy'n falch iawn o ddeud, yn nwylo cyn-ddisgyblion o Ysgol Penweddig, a'u rhieni nhw hefyd. Does, does gan y cewri o'r tu allan ddim tacen o ots os aeth yn siope bach ni i gyd i'r wal. i fwydo waledau a chyfrifon tramor eu cyfranddalwyr. Does ganddyn nhw ddim tacten ots os wneith ffermwyr Cymru fynd â'u cefnau i'r wal. Felly, peidiwch da chi â cholli'ch pennau pan ddaw'r llong nesaf o'r mega stores sy'n mynd i gyrraedd ni yn y tair, pedair blynedd nesaf. Cadwch draw os gallwch chi yn y byd.